Giňedi öý golasy, Satdy haly-palasy, Gelýä mydam ölesi, Gereýiňeler wäli. Uzyndy, boldy kelte, Ýatyr göýnä, boş halta, Sönenok ýagdy pelte, Gereýiňeler wäli. Ýok agzynda tüýkülik, Gopýa diňe bakylyk. Dem alanlar syýkylyk kera inmeleri bäri. Bar diýene ýenesi, bärdiräpmiş enesi. Agzap otyr sonasy ýera inmeleri bäri. Guwanardy Watana, gargardy ony satana, özi meňzeş etene ýera inmeleri bäri. Ýok zabyt ýagy, ýok un, gitdi telpek. Nirde dogan? Görnenok haltaly gün gireýin geleli bäri. Uly-uly geplediň, ol oňa seplediň, karza geçseň ýapladyň gireýin geleli bäri. Parhy ýok, ýas toýuň, hine öwürdiň öýüň, mydam goýmakda küýüň gireýin geleli bäri. Seň-ä maňlaýyň şory, Taşlatdy dogduk käri. Öýde kim kimiň äri. Geraýyn geleli bäri. Derek ýok ýadymda. Bergi köp adyňda. Gözüň kişilik adynda. Geraýyn geleli bäri. Mydam essem pessemde. Agyr ýük bar üstüňde. Algydarlaň kastyňda. Ýer aýyň geleni bäri. Öwrülip haram pise, Öňräk goşady kise, Zaloga gidýär käse, Ýer aýyň geleni bäri. Öň ýetenler bar sençe, Barybal otuz çemçe, Sypat meňzeýär tüňçe, Ýer aýyň geleni bäri. Bir atyma ant içýäň, Müň hili pylan biçýäň, Karyz alýaň-da gaçýaň, Gereýi geleli bäri. Baraňok, ýasan toý ýok. Müň hyýal gelip küýe. Indi öwrüldiň güýe. Gereýi geleli bäri. Gün aýlanýaň neşediň. Indi tomus üşediň. Öýüňi ile daşadyň. Gereýi geleli bäri. Köňle her zat getirsin. Ýa.

Okalanok gazetler, Gün gelenok ýezitler, Jeraýym geler bäri. Galgadýa göýä ýelek, Boýuna orap dolak, Üsgürseň sypýa balak, Jeraýym geler bäri. Dagady deň-duşlarymyz, Yz döküldi dişlerine, Görläýen eken işlerimiz. Heroin geleli bäri. Heroin geleli bäri. Altyn asyra sagdyn nesil gerek diýip, gije gündiz gürrüň edýärler, wagyz edýärler. Edil sagdyn nesil bolup bilmesegem, altyn asyryň binýadyny, fundamentini guýýançylar bolup bilmesegem, aýakbagy bolmalydygy men maslahat berýän. Men kuwwatlanmagyňyzy isleýän ýigitlere, gyzlara, hemesine şol işde ýene bir gezek oýlanmaklygy maslahat berýän. Şol adyň ertiriň gutarmaýandygyny ýatladaýyň. Mydama ertir diýdirýäňiz, şu gün birneme edeýin, ertir muny bilerin men nätmelidigini diýdirip, şol ertir ertirdir, ertiri ýokdur. Soň ertir şu gün, şu sekunt. Şolmuş şuňa dü dermanam şol permanam. Nämemiş asmukol almaly. Näme asmukol almaly. Ohow! Mä asmukol näme gerek iň öldürýän. Onuňam guýysyň dälä islän wagtyň iç islän wagtyň içme diýýär. Oň ady aýdyp dur-a bir aý indi. Ýeke men diýýär. Ýagşymy maňa. Merwan obadaşlar dogry düşüniňdiňiz diýip men tama edýän. Men isleýän gül ýaly ýigitlerimiziň, gül ýaly gyzlarymyzyň, gelinlerimiziň, eýjejik çagajyklarymyzyň eneli ataly ýetim bolmazlygyny, gojaljyklaryna gelşiklije çorjaga düşmezligini, galyberse ýigitleň Ýigitligine galmagyny isleýän. Dogry düşünmegiňizi hem meň günäm bardyr öýtseňiz günämi geçmegiňizi haýyş edýän. Ýaýynyň arada ýene bir setir bar. Men häzir ony öz-özüme okap duranymdan ýeke men bilýändirin öýdüp durmaýyn. O ýetim müjük ölmese köpek çykar diýen ýaly. Şu oturan mähriban il günler ýörite şymlykda göz önünden kulturamyzda medeniýet öýümizde üýşüp pata beripdik. Meýlisjana, geliň, Meýlis Nazarowy,

Bir döwülseň-oňa, sen tapmarsyň. Gepe gidip, dogry ýoldan sowulma, Bir gün doýsaň bir gün, doýup tapmarsyň. Ne beýle kiçeldiň türkmeniň beýigi, Haýsy ýerden geldi geraýna söýgi? Bu gün güni tapsaň ertiriň gaýgy. Günüňi köpeltmeseň, kyn tapmarsyň. Ger höwürtläp burçak-burçak derlärsiň. Ýeten wagty gorgur edip gürlärsiň. Ýuwunmarsyň, güjük ýaly kirlärsiň. Ýelmeşen maýkany soýup dakmarsyň. Ýyla ýetmän emlägiň tozdurar. Iň soňky malyňa Gözün ozdurar. Gyýbat tapsa şereýdenem ozdurar. Paraşokçydan başga aýyp tapmarsyň. Gaýratyňa galyp, beladan saba. Seret, çagalygyňam-a gelipdir taba. Aklyňa aýlanyp,